Il-gazzetti u r-rivisti huma mkejjen importanti għall-pubblikazzjoni ta' studji, kitbiet oriġinali, u aħbarijiet marbuta mal-letteratura, kemm għall-kittieba emerġenti kif ukoll għal dawk stabbiliti. F'din ir-rokna se nħarsu lejn ir-rivista Il-Pont. Rivista li hija primarjament elettronika u li hi maħruġa minn Patrick Sammut.
Il-Pont twieled fl-2012. Semmejtu il-Pont. Marbut ħafna t-titlu tiegħu mal-għan tiegħu. Huwa qisu pont, bridge, sewwa, rivista. eh, edizzjoni, pubblikazzjoni li taqgħad mhux biss il-kittieba flimkien imma il-qarrejja mal-kittieba, kittieba Maltin ma' kittieba barranin. Taqgħad ukoll eh, mhux biss il-Malti eh, fostna l-Maltin u l-Awċin jew inkella l-Maltin li jgħixu Malta Eh, u għawdex imma taqat il-Maltin li jiexu għawnek fil-gżejjer tagħna anka ma' Maltin li jiexu eh, fl-Awstralja, fil-Kanada u f'pajjiżi oħrajn. Twilet bħala edizzjoni, pubblikazzjoni ta' tmien paġni, però bil-mod il-mod beda wkoll jikber. Illum jilħaq bej wieħed u ieħor mal-40, 50 paġna. Fih wieħed isib aħbarijiet dwar id-dinja letterarja, niffoka dejjem fuq Malta l-ewwel, intervisti ma' kittieba differenti, l-maġġoranza kittieba eh, minn Malta, però dan l-aħħar qed ninkludi wkoll xi kittieba eh, minn barra wkoll. Ninkludi wkoll taqsima imdaqsa mhux ħażin dwar kotba li joħorġu minn żmien għal ieħor. Ħafna jiktbu li jgħidu li l-pont jaqdini ħafna għax huwa tieqa fuq il-kotba bil-Malti fost l-oħrajn illi qed ikun hawn disponibbli fil-libreriji. Il-kontributuri ewlenin huma kemm kittieba stabbiliti, u mbagħad hemm kittieba li mhumiex daqshekk magħrufa. Kittieba emerġenti jistgħu jkunu wkoll ex-studenti tiegħi xi drabi, jista' jkun ukoll ħbieb li jiena sirt naf fiċ-ċrieki tal-għaqdiet letterarji. Però tiskanta hawn ħafna nies jgħixu fil-privat tagħhom illi jiktbu fil-ħin liberu tagħhom u jsiru jafu bil-pont, ġieli lanqas inkun nafhom jiena, ma jkunu rċevew il-pont online permezz tal-email minn ħbib tagħhom u ehm, jgħidu li interessat li nibgħatlek xi poeżija jew xi rakkonti jew xi riflessjonijiet bil-Malti tiegħi jien ngħidilhom ibgħat jekk ikunu ta' livell allura jiena nippubblikom. Min jaqra mhux kulħadd jaqra jew il-maġġoranza taqra l-iktar minn fuq aġġeġġi eh, elettroniċi, digitali bħalma huma il-mobiles eh, u it-tablets. Eh, iż-żgħażagħ nafu li jippreferu eh, jaqraw xi ħaġa minn fuq dawn l-aġġeġġi teknoloġiċi minn flok eh, minn fuq gazzetta jew ktieb dirett. Allura tajjeb illi il-Malti, anka l-letteratura Maltija tkun disponibbli fuq siti digitali. E, Il-Malti tajjeb illi jkun ukoll fuq siti digitali għaliex għaliex barra minn Malta il-ktib Malti mhux daqshekk disponibbli, allura ikun hemm ħafna Maltin li jkunu mxenqa ħafna milli jaqraw propju stejjer, poeżiji, tagħrif dwar kotba tal-letteratura u materjal simili. Ħaġa oħra, tajjeb li l-Malti jkun ukoll fuq fuq l-internet għaliex hemm barranin ukoll li forsi ma jifmuħx il-Malti, però huma interessati fl-ilsna differenti u jkunu interessati anka Eh, fin Malti kif inhu miktub, per eżempju, l-ortografija partikolari tiegħu. Jiena not li fil-lista ta' min jirċivija hemm bej wetu ieħor 300-400 persuna, però eh, kont sorpris li ħafna minn dawn il-persuni mbagħad jibatuha lil ħbieb tagħhom. U din hija rivista li nista' ngħid twildet hawn Malta, però ħarġet sewwa lil hinn. Hemm min jirċivija pereżempju ma nafx Abu Dhabi, il-Kanada, il-Lussemburgu, l-Awstralja u numru ta' pajjiżi oħrajn. Il-pont huwa pubblikazzjoni b'xejn, ehm, kull min jixtieq jirċevija jista' jiktibli direttament fuq dan l-email sammut patrickj@gmail.com u jiena nkun nista' nibgħatilkom darba kull tliet xhur il-kopja ġdida ta' Il-Punt permezz ta' email.